Ýoluň ugrunda gurap giden bir agaç bardy. Bir gije bir ogry onuň ýanyndan geçip barýarka, ony özüne garaşýan polisiýa işgärine meňzedipdir. Ol gaty gorkup, gaçyp gidipdir. Birneme wagt geçensoň, aşyk bir ýigit şol agajyň ýanyndan geçdi we ony görüp ýüregi şatlandy, tizligi çaltlaşdy. Sebäbi ol agajy öz söýgülisidir öýdüp ýalňyşypdyr. Iň soňkusy ertekilerden gorkup ýören çaga boldy. Ol hem agajy arwaha meňzedip, gorkusyna gözýaş döküpdir. Agajyň ýanyndan geçenleriň hemmesine ol hyýallaryndaky aýratyn bir zat bolup görünýärdi. Ýöne ähli ýagdaýlarda hem agaç diňe şol bir agaçdy. Biz dünýäni öz pikirlerimiz arkaly görýäris. Bir goja ogly, gelni we 4 ýaşly agtygynyňka ýaşamaga göçüp gelipdir. Onuň elleri titreýärdi, gözleriniň görüşi peselipdi, aýaklary agyrýardy. Maşgala bir saçakda nahar iýýärdi. Ýöne garrynyň elleriniň titremegi we gözleriniň pes bolmagy ony emelsiz edýärdi. Nahar iýeninde gojanyň çemçesi ýere gaçdy, käsäni tutanda saçak başyna süýt döküldi. Ogly we gelni bu sebäpli hasam gaharlandy. Olar otagyň burçunda goja üçin aýratyn kiçijik stol goýdular. Şol günden başlap, goja ýeke özi iýýärdi, maşgalanyň galan agzalary bolsa umumy saçakda nahar iýýärdiler. Atasy tabaklary döwüp başlandan soň, oňa agaç tabakda nahar berip başladylar. Garra seredeniňde, hemişe diýen ýaly, onuň gözlerinde ýaş görünýärdi. Sebäbi ol ýeke özi galypdy. Üstesine-de, çemçesini gaçyranda ýa-da iýmit dökülende azgyrylmalardan başga özüne ýüzlenýän zady eşitmedi. Gojanyň agtygy bulary ümsüm synlaýardy. Bir gün agşamlyk naharyndan öň kakasy onuň agaç bölegi bilen oýnaýandygyny görüp, çagadan näme edýändigi barada mähir bilen sorady. Oglanjyk hem mähirli jogap berdi, Men size we ejeme agaç tabak ýasaýaryn. Ulalanymda size nahar ýer ýaly. Oglanjyk ýylgyrdy we işlemegini dowam etdirdi. Ene-atasy bolsa onuň sözlerinden soň dymdylar. Olaryň gözlerinden ýaş döküldi. Bir söz aýdylmasa-da, ikisi hem näme etmelidigini düşündiler. Şol gün agşam Ogluk garry kakasynyň ýanyna geldi. Ellerinden tutup, ony ýuwaşlyk bilen maşgala saçagyna getirdi. Indi goja maşgalasy bilen bile nahar iýdi we näme üçindir, süýt dökülse-de ýa-da saçak hapa bolsa-da, äri-de, aýaly-da alada galmady. Bir hökümdaryň ýedi ogly bardy. Ölmezinden ozal patyşa olary ýanyna çagyrdy. Ol okdandan peýkamlary çykardy we şeý diýdi, Araňyzdaky iň ejiziňiz şundan bir ok çykaryp döwüň. Ogullaryň iň kiçisi oky aňsatlyk bilen döwdi. Indi, hökümdar, iň güýçliňiz galan oklaryň hemmesini jemläp döwüň! diýdi. Ogullaryň arasynda iň güýçlisi näçe synanyşsa-da, ähli oklary bilelikde döwüp bilmedi. Şonda kakalary, Bir okudygymyk aňsat we ýönekeý, emma güýçli pälwanam ýedi oky jemläp döwüp bilmeýär. Şonuň üçin men size aýrylman ýaşamagyňyzy we hemişe hemme zatda agzybir bolmagyňyzy haýyş edýärin. Şonda hatda iň güýçli duşmanlaram patyşalygyňyza zyýan ýetirip bilmezler. diýip maslahat beripdir. Bürgüt çagasy höwürtgesinden kellesini çykaryp, aşakda uçýan köp guşlary gördi. Eje, bular nähili guşlar? diýip, ol sorady. Bular biziň dostlarymyz. Bürgüt ýeke ýaşaýar. Bu onuň ykbaly. Ýöne ol daşyny başga guşlar bilen gurşap almaly bolýar. Ýogsam ol nädip guşlaryň şasy bolar? Ejesiniň düşündirişinden kanagatlanan bürgüt çagasy guşlara gyzyklanma bilen seretmegini dowam etdirdi. Birden ol gygyryp. Guşlar biziň iýmitimizi ogurladylar! diýdi. Köşeş, olar bizden hiç zat ogurlamadylar. Olara özüm berdim. Häzir saňa aýdan zatlarymy ýene bir gezek ýada sal. Bürgüt näçe aç bolsa-da, awynyň bir bölegini goňşulykda ýaşaýan guşlar bilen paýlaşmalydyr. Hakyky dost edinmek isleýän her bir adam mähirli we çydamly bolmaly we başgalaryň mätäçligine üns bermelidir. Hormat we sylag güýç bilen däl-de, sahylyk we iň soňky zadygam mätäçler bilen paýlaşmak islegi bilen gazanylýandyr. Bir gyzyklanýan okuwçy mugallymdan sorady. Adamlaryň köp ýa-da az gürleýänlerinden haýsysy has gymmatlydygyny aýdyň. Mugallym jogap berdi. Ertirden agşama çenli gurbagalar batgalykda gygyrýarlar, ýöne hiç kim olara üns bermeýär. Horaz diňe daň atanda gygyrýar we ähli adamlar ony diňleýärler, onuň sesine turýarlar we işe girişýärler. Bir adam gämi heläkçiliginden aman galypdyr we tolkunlar bilen çöl adasyna zyňylypdyr. Ol Gudraty Güýçliniň özüni halas etmegini dileg edip, her gün özüne kömek etmek üçin ýüzüp geljek gämini görerin diýen umyt bilen deňziň uzaklaryna göz aýlapdyr. Ahyrsoňy umytlaryna bolan ynamyny ýitiren adam özi bilen kenara zyňylan tagtalardan külbe gurmak kararyna gelipdir. Emma bir gün azyk gözlegine gideninden soň kenara gaýdyp gelip, külbesiniň obada ýanandygyny we ondan çykýan tüsse tütüniniň göge galýandygyny gördi. Iň erbet tarapy, gämiden galan gerekli zatlarynyň hemmesi külbe bilen birlikde ýanypdy. Adam indi gaharyny we umytsyzlygyny saklap bilmedi. Hudaý jan, munuň ýaly zady maňa nädip edip bildiň? diýip, ol aglady. Emma ertesi irden ony halas etmek üçin ada gelýän gäminiň sesi bilen oýandy. Meniň bärdedigimi nädip bildiňiz? diýip, ol deňizçilerden sorady. Biz tüsse sütünini gördük we ony bize berlen signal hökmünde düşündik. Diýip, oňa jogap beripdirler. Bir garry aýalyň her gün suw almaga gidýän iki küýzesi bardy. Ol küýzeleri suwdan dolduryp, olary boýuntyryga asýardy. Emma öýüň içine olary dolduryp suw getirmeýärdi. Sebäbi küýzeleriň birinde kiçijik jaýryk bardy we ýolda suwuň ýarysy ondan dökülýärdi. Küýzäniň awady öz-özüne diýseň göwni ýetýärdi. Ýöne çatnan küýze öz bolşundan utanýardy. Özi sebäpli suw almaga köpräk gatnamaga mejbur bolýan garry aýala gaty gynanýardy. Bir gün ol küýze aýala şeý diýdi, Öýe barýarkaňyz suwuň ýarysynyň menden syzýandygyna gynanýaryn. Emma men özüm bilen hiç zat edip bilemok. Akylly aýal ýylgyrdy, Ýoluň bu gurasyna owadan gülleri ekendigime üns berdiňmi? Ýöne güller beýleki tarapda ýok. Seniň kömegiň bilen men olary her gün suwarýaryn. Olar meniň gözümi we janymy begendirýärler we öýümi bezeýärler. Sen bolmadyk bolsaň, bu gözelligiň hijisem bolmazdy.